קענסט זיין א כולל אינגערמאן און מצליח זיין, דאס איז וואס אונז גיימיר היינט רעדן, און איך בין געווארן אינספייערט צו רעדן פון עס היינט דורך א שאלה וואס איז אריינגעקומען, עס איז א לענגערע שאלה, איך וועל עס טרייען צו מצמצם זיין און רעדן נאר פון זאכן וואס איך פיל אז ס'איז עכט נוגע. ווי אויך וועל איך טרייען אביסל צו צוברעכן די זאך, איך וועל רעדן פון א שטיקל וואס יענער שרייבט און איך וועל טרייען צו אביסל מיך אדרעסן צו יענעמ'ס ענין. די איד שרייבט אזוי, קודם א גרויסן יישר כח פאר אלע גוטע גוט געלט שיעורים. ער וויל פרעגן א שאלה וואס ס'זאל ווערן געענטפערט אויף גוט געלט. איך בין א כולל אינגערמאן פינף יאר נאך די חתונה מיט דריי קינדער און איך בין ברוך השם מצליח אין די לימודים. איך וויל שטארק בלייבן לערנען מיין גאנצן לעבן. ברוך השם מיין ווייב האט א פיינע דזשאב און איך דעק זיך שיין מיט א שמוץ אריבער. סיי איך און סיי מיין ווייב זענען בטבע קארג און איך לייג אוועק יעדע חודש א שיינע סכום. סאו פאר איך גיי ווייטער וויל איך דיר זאגן, דאס מיינט נישט קארג, קען זיין אז דו זענסט קארג, איך ווייס נישט. קען זיין, איך קען דיך נישט פערזענליך, אבער ווען דו לייגסט אוועק יעדע חודש א שיינע סכום און ביסט אין כולל, טראכט אריין וואס דו האסט דא געזאגט, ס'איז א מורא'דיגע טעות וואס מענטשן האבן, דו ביסט א אינגערמאן וואס דו ביסט אין כולל און דו ווילסט בלייבן לערנען און דו נוצט דיין שכל, דיין ווייב ארבעט און דו ווייסט, באלד גיימיר אונז זעהן ווייטער, רעדסטו פון דעם אז דיין ווייב גייט נישט בלייבן ארבעטן א גאנצן לעבן, סאו, יו קנאו דעט, דו ווייסט אז דיין ווייב גייט נישט בלייבן ארבעטן א גאנצן לעבן און דו ווייסט אז דו ווילסט בלייבן לערנען. דאס מיינט נישט קארג ווען דו לייגסט אריין א יעדע פעני, דאס מיינט אז דו ביסט מציאות'דיג, ביסט א מענטש וואס דו טראכסט, און הלוואי זאל יעדער איינער זיין אזוי, איך בין קארג, איך בין נישט קארג, ס'האט נישט מיט דו ביסט קארג, א מענטש וואס ס'זעט מציאות'דיג אז בדרך הטבע גייט ער נישט קענען זיך סופארטן זיין פעמילי, בלייבן מיט זיינע גאולס וואס אין דיין פאל איז עס צו בלייבן לערנען, און דו ווייסט אז די מציאות איז האסט קנאי נאר דרײַ קינדער, דיין ווייב גייט נישט קענען בלייבן ארבעטן, וואס מיינט קארג? וואס מיינט אויסגערעכנט? דאס איז די ריכטיגע זאך. איינער וואס לייגט אוועק געלט פאר חתונה מאכן איז קארג? פארוואס ביסטו קארג? דו פשוט ביסט א מציאות'דיגע מענטש, האלטסט דיך נישט אבאוו נעיטשער. יא, עס איז דא מענטשן וואס זיי האלטן אז דער אייבערשטער מוז זיי געבן געלט שלא כדרך הטבע. איך ווינטש יעדן איינעם זאל באקומען געלט שלא כדרך הטבע אויך, אבער דאס מיינט נישט קארג. דו דארפסט אפערעיטן בדרך הטבע. די דרך הטבע פון די וועלט איז אז ווען דיין ווייב האט געסטאפט איר אינקאם און דו בלייבסט לערנען, דארפסטו פון ערגער אנדערע פלאץ האבן א אינקאם פון ווי צו לעבן, און דו ארבעטסט כדי צו קענען האבן יענע אינקאם, ענדערש לעבסטו יעצט פת במלח תאכל, וואו דאס איז א גוטע פשט, כ'האב קיינמאל נישט געטראכט פון עס, פת במלח תאכל, אם אתה עוסק כן אשריך בעולם הזה, ווייל דאס מיינט אז דו וועסט קענען בלייבן לערנען, אפילו אויב דו מאכסט יעצט מער געלט, דארפסטו אויך האבן די קחי דרכו של תורה פון פז ב מלך תוכל כדי דו זאלסט קענען בלייבן לערנען און נישט עס זיין אז די שפעטער מוזן ארויסגיין עס מוזן אפלאזן די לערנען ווייל דאס מוזן גיין ברענגען פרנסה סאו אפילו דו מאכסט גענוג געלט דורך דיין ווייב'ס אינקאם זע צו בלייבן מיט א פז ב מלך תוכל און לייג אוועק אלעס וואס דו קענסט כדי דו זאלסט קענען צוקומען צו דעם מיטן אייבערשטנ'ס הילף נאכדעם שרייבסטו ווייטער איך האב געטון במשך די יארן זייט מיין חתונה צוויי נארישע, כולל אינוועסטמענטס, איך רוף עס נאריש ווייל ס'איז אסאך ריסק וואס קיין איין ערוואקסענע מענטש וואלט נישט געטון, אבער ברוך השם איך בין געווען פון די איי פראצענט מענטשן וואס האבן זיך יא אויסגעארבעט און געמאכט דרייסיג ביז פערציג פראצענט א יאר, אקעי ברוך השם, דאנק די אייבישטער ס'האט זיך אויסגעארבעט, דו גייסט נישט אריין אין פרטים וואס דו האסט געטון, לאמיר נישט רעדן פון דעם, איי געס ס'איז נישט נוגע צו אונזער שמועס, לאמיר פון דעם נישט רעדן. סאו ברוך השם ס'האט זיך אויסגעארבעט און די גייסט מער נישט טוהן דיע נארישע כולל אינוועסטמענטס אקעי. נעקסט, איך וואוין שוין ברוך השם אין א געקויפטע דירה, טאקע נישט צו גרויס, אבער פאר די קומענדיגע צען יאר איז עס לכאורה גענוג. wow! wow! ביי די וועי ביז דא שרייבט ער די wow האב איך געזאגט. ס'איז מורא'דיגע מורא'דיגע אקאמפלישמענט, דיין געמאן פינף יאר נאך די חתונה מיט דריי קינדער, א כולל אינגערמאן, האסט ברוך השם געקענט קויפן א דירה וואס איך פארשטיי פון דעם וואס דו שרייבסט אביסל צווישן די שורות, אין אנדערע ווערטער פון דעם וואס דו שרייבסט נישט אז די דירה האסטו געקענט קויפן דורך די נארישע, סאו קאלד נארישע, אינוועסטמענט, אזוי פארשטיי איך, באט לאמיר נישט אריין גיין אין די דיטעילס פון דעם וואס ס'עניוועי נישט נוגע, באט ברוך השם מ'האלט יעצט פון די אנדערע זייט פון קויפן די דירה, און דו האסט שוין געקויפט א דירה. איז יעצט צו מיין שאלה, אקעי, יעצט פאנגט זיך אן די שאלה. בדרך הטבע גייט מיין ווייב אויפהערן ארבעטן אין די קומענדיגע צוויי דריי יאר און איך וויל קענען בלייבן לערנען. ליידער בין איך דערווייל נאכנישט אויף די מדריגה פון השלך על השם יאהבך ויחלקלקו. אקעי איך גיי מיך דא אויסשטעלן, איים סארי איך מוז מיך אויסשטעלן ביי די אלע פוינטס, ס'איז א טעות גמור וואס מענטשן האבן, אז א מענטש וואס איז טרייעט צו טוהן די דרך הטבע'דיגע נארמאלע השתדלות איז נישט אויף קיין מדריגה פון אשרי אחר ה' יאהבך והי' כלכלך, כאילו כאילו דאס וואס דו גייסט יא אויספיגערן צו טוהן איז דו, און ווען דו גייסט אויספיגערן צו זיצן ליידיג און ווארטן אז ס'זאל שוין געשעהן עפעס יענץ איז השלך על השם יואב כו יחק לך, אוודאי איז דא לעוועלס פון בטחון, ס'איז דא לעוועלס פון אמונה וואס צדיקים האבן וואס איך גיי נישט יעצט אריינגיין אין דעם, ווער בין איך אריינצוגיין אין דעם בכלל, אבער דו מאכסט א מורא'דיגע מורא'דיגע טעות, דו מאכסט א טעות אז ניין, דו ביסט געגאנגען און האסט געלעבט פאר די לעצטע יארן אויסגערעכנט, קען זיין דו האסט געמאכט טעותים מיט די כולל אינוועסטמענט, איי דאנט נאו וואס ס'איז, אבער דו דו טרייסט צו אוועקלייגן יעדע דאלער ווייל דו ווייסט אז דו ווילסט וועט ס'איז חשוב ביי דיר צו בלייבן לערנען און דו ווייסט אז צוויי דריי יאר ארום גייט דיין ווייב סטאפן צו ארבעטן און יעצט איז דא א אינקאם וואס דו קענסט דיך ארויפפליקן יעדע חודש וויפיל דו קענסט און לעבן נאר מיט די מינימום אוועקלייגן יעדע דאלער וואס דו קענסט כדי דו זאלסט קענען אין די לאנג טערם אנקומען צו דיין גאול וואס איז בלייבן לערנען און דו זוכסט די ריכטיגע זאך צו טון, אינקלודינג האסטו ארויסגעריטשט מיט א טעקסט מעסעדזש, האסטו געשריבן א לאנגע דרשה דא, וואס דו ווילסט איך זאל דיר געבן אינפוט, און אינמיטן מוזטו דיך אראפרייסן, מוזט דיך אראפרייסן זאגן אז דו ביסט נאכנישט אויף די מדריגה פון השלך על השם יאהבך ויחכה לך. סארי, איך זאג דיר מיין אפיניאן, דו קענסט גיין פרעגן א צווייטן אויך, טעות גמור, ווען דו קומסט און דו טוסט דיין השתדלות וואס דו דארפסט טון, זאלסטו אויך וויסן כי הוא הנותן לך כח לעשות כל, ער געבט דיך די ריכטיגע עצות, ער געבט דיך די ריכטיגע געדאנקען וואס דו זאלסט טון כדי צו מצליח זיין, און זאלסט וויסן אז דו טוסט דאס און לעבן דעם האסטו די השתייכות לשם יהוה ח, און דו טוסט עס על פי תורה, דו בא'גנב'עסט נישט קיינעם, דו דו נעמסט נישט קיין ריבית, דו טוסט אלעס וואס דער רבונו של עולם האט דיך געהייסן, דאס מיינט השתייכות לשם יהוה ח והיא חטא ל ק, אזוי זעט מיך עס אויס, עט ליעסט פון די ספרים פון חובת הלבבות שער הביטחון, און ווי אויך די אנדערע זאכן. רייס דיך נישט אראפ, ס'נישט קיין שום מצוה זיך אראפצורייסן, מענטשן רייסן זיך אראפ און נאכדעם זענען זיי נישט מצליח און זיי פרעגן פארוואס, יא ווייל דו רייסט דיך אראפ, ניין! לעב מיט'ן אייבערשטן, דער אייבערשטער וויל אז דו זאלסט זיין שש ישרים ותעשה מלאכתך, טו דיין ארבעט, אין דיין פאל אז דו קענסט טון דיין השתדלות דורך די פאר זאכן וואס דו טוסט אז דו זאלסט קענען די אנדערע צייט זיצן און לערנען, איז עס טאטעלי טאטעלי טאטעלי אין ליין מיט השלך על ה' יאהבך ויחכה לך, און דאס איז ביי מיר ברור, איך האב שוין געזען אזוי סאך מענטשן, סאו קאלד ביטחון, ס'איז סאו קאלד ווייל דו דמיונסט, דו דמיונסט און דו דמיונסט, אוודאי דער מענטש האט נישט קיין ברירה, אין לנו אלא לישון, אלא על אבינו שבשמים, האסט נישט קיין אנדערע ברירה, האסט נישט וואס צו טון, אבער אז דער אייבערשטער שיקט דיך אריין געדאנקען בדרך הטבע וואס דו קענסט טון, מיינט דאס אז דו האסט נישט קיין בטחון? פארקערט, דו האסט בטחון, און דו גלייבסט אז דער אייבערשטער גייט דיך העלפן מצליח זיין, איז הש לך אל ה' יהבך ויחכה לך, און טו דיינע שטאפלעס ווייטער, וויסנדיג אז דו דארפסט סייעתא דשמיא פונעם אייבערשטן. נעקסט, אקעי? לאמיר גיין צו דיין שאלה ווייטער. איך האב יעצט אוועקגעלייגט דריי הונדערט און פופציג טויזענט דאלער און איך וואלט זייער געוואלט אינוועסטירן אין פלעצער וואס וועט מיך ברענגען פעסיוו אינקאם כדי איך זאל קענען בלייבן אין כולל. אקעי קודם קאנגראטולעישאנס, ווייס וואס דאס מיינט, פינף יאר נאך די חתונה מיט דריי קינדער אין כולל, דאנק די אייבערשטער, זאלסט וויסן אז ביסט א אוטלייער, די די האסט באקומען א געוויסע ברכה פונעם אייבערשטן וואס נישט יעדער האט באקומען, געב אובאכט אויף די ברכה, האסט געקויפט שוין א הויז, ברוך השם, האסט דרײַ הונדערט און פֿופֿציק טויזנט דאלער אוועקגעלייגט נאכן קויפן א הויז, ס'איז ביוטיפול, לאמיר גיין ווייטער. ריעל עסטעיט ציט מיך שוין פון אלס בחור, נישט אלס די געלט, נאר אלס די גאנצע אופן ווי אזוי די אינדעסטרי ארבעט. איך האב גאנץ אסאך ידיעות אין ריעל עסטעיט, אבער נאכנישט גענוג צו זיין קאנפידענס. כ'בין גרייט אוועקצוגעבן איין שעה פאר דעם, איין שעה א טאג פאר דעם. וויל איך וויסן צו ס'איז מעגליך בכלל דורך די סכום געלט און צייט דאס צו טון. דאס איז שאלה נומבער איינס, און צווייטנס, צווייטע שאלה ווי הייב איך אן אויף למעשה, דאס איז שאלה נומבער צוויי. סאו, איך הער דא אפאר זאכן פון א מענטש, ריעל עסטעיט ציט דיך, דו פארשטייסט ריעל עסטעיט, ס'ציט דיך שוין פון אלס בחור, און דו פארשטייסט וויאזוי די אינדעסטרי ארבעט, און דו האסט ליב, האסט הנאה צו זען די אינדעסטרי, און דו האסט גאנץ אסאך ידיעות אין ריעל עסטעיט אבער ביסט נישט קאנפידענט, איך פארשטיי אז ביסט נישט קאנפידענט ווייל דו האסט נאך קיינמאל גארנישט געטון, קאנפידענץ קומט דורך טון, אז מען טוט א זאך ווערט מען קאנפידענט, איינער וואס ווייסט וויאזוי צו דרייוון א קאר און האט נאך קיינמאל אין זיין לעבן נישט געדרייווט א קאר איז נישט קאנפידענט צו דרייוון א קאר, צו דרייוון א קאר צו באקומען די קאנפידענץ מוזט דיך אריינזעצן אין א קאר און דו מוזט פארן, מוזט ארויפגיין אויף די הייוועי, דו מוזט אנהייבן צו טון און אזוי וועט דיך עס וועט דיך עס געבן די קאנפידענס, די פראבלעם איז אבער עפעס אנדערש, אז כדי אנצוקומען צו דעם מוז מען דורך גיין אסאך מאל נפילות, אסאך מאל פלאפס, דורך גייעכצער וואס איז נישט פאר דיר, אפשר אז דו ווילסט בלייבן אין כולל לערנען, אבער אויב דו זאגסט דו ווילסט אוועק געבן פאר דעם איין שעה א טאג, כ'בין נישט זיכער אז דו קענסט אנפאנגען מיט דעם, אויב דו גייסט נישט מער ווי איין שעה א טאג, קען זיין אז דו קענסט טרעפן גוטע איידיעס, סאו דו פרעגסט נאמבער וואן וויאזוי צו ס'איז מעגליך מיט די סכום געלט אין צייט דאס צו טון, און נאמבער טו, וויאזוי הייב איך אן די מעשה. מיין חשד איז, אויב דו גייסט דאס טון איין שעה א טאג, און ס'גייט קומען א מצב ווען דו גייסט נאכנישט מצליח זיין וויאזוי דו ווילסט, אדער דו וועסט עכט עכט האבן א געשמאק אין דעם, וועט דיך עס אריינשלעפן אין מער צייט, און מאוסט פראבעבלי, עספעשעלי אויב דיין ווייב גייט סטאפן צו ארבעטן, און דו וועסט אנהייבן צו ווערן אריינגעשלעפט אין דעם, דו וועסט זען, אוי, דא איז דא א פראבלעם איך דארף דיעלן מיט עס, אוי דארט איז דא א פראבלעם, אוי איך האב געטרייט דאס איז נישט געגאנגען, איך האב געטרייט יענץ איז נישט געגאנגען, לאמיך טרייען עפעס אנדערש, מיין פרעדיקשן איז אז ביז אפאר יאר גייסט גייט דיך עס ארויסשלעפן פון כולל, ס'גייט דיך ארויסשלעפן פון לערנען און דו וועסט דיך זען פולי פולי פולי איינגעטינקען אין דעם, אויב נישט גייט עס זיין מיט געפערליכע געפערליכע דיסציפלאן וואס דו גייסט ארבעטן אויף דיר אז דו זאלסט נישט ווערן אריינגעשלעפט, באט מיין פרעדיקשן איז אז ס'גייט נישט אזוי זיין, ביי רוב מענטשן עטליעסט וואס הערן דאס גייט עס נישט צו דעם אנקומען. די צווייטע שאלה וויאזוי די פאנגסט אויף דעם אן למעשה, און לאמיר שוין צוריק קומען צו דעם. קודם לאמיר גיין ווייטער וואס דו שרייבסט דא. האסט געזען אדווערטייזט אויף, דו שרייבסט ווי דו האסט עס געזען אדווערטייזט, פון עפעס א קאמפאני וואס פארקויפט עפעס א געוויסע פראגרעם, העפענס טו בי איך האב אביסל געריסערטשט די פראגרעם פאר איך בין ארויף געקומען דא, איך וויל נישט געבן מער דיטעילס פון עס, איך בין נישט דא צו מארקעטן יענע קאמפאני און איך ווייס אפילו נישט צו עס איז א רעלייעבל פראגרעם, וועגן דעם האב איך עס נישט געוואלט ארויפברענגען די דיטעילס, און דו שרייבסט דא, איך האב עס אביסל באטראכט און אויסגעהערט א קאנפרענץ פון די באבוס פון די קאמפאני, עס קוקט אויס צו זיין מורא'דיג אינטערעסאנט, אבער איז סעיף צו אינוועסטן געלט סתם פון עדס, וואס קוקט אויס אינטערעסאנט אין די צייט וואס איך האב נישט קיין איין איד וואס איך קען רעדן מיט וואס ארבעט שוין מיט זיי און איך קען נישט קיין פראפעשענעל ענגליש, אקעי ביז דא פרעגסטו די שאלה, יעצט לאמיך עס אביסל אדרעסן. צו א היימישע איד וואס רעדט אידיש איז דארט צו נישט, נישט דאס מאכט א זאך סעיף, ס'איז דא אוודאי ס'איז דא א געוויסע טראסט בעריער וואס מען ברעכט דורך אז יא מען רעדט דיין שפראך מען רעדט מיט דיך אזוי ווי דו ווילסט, אבער דאס מאכט נישט א זאך סעיף, מיין אנדערסטענדינג פון קוקן אויף עס איז אז ס'האט אסאך ריסקס אינוואלווד און ס'האט אסאך מעלות ס'האט אסאך חסרונות, האועווער די סיבה פארוואס דו פרעגסט עס אזוי שיין איז ווייל דו ווילסט נישט צוקומען צו חס ושלום אריינלייגן דיין געלט און א דריטע נארישע כולל אינוועסטמענט וואס קען זיך אויך אויסארבעטן, כ'זאג כולל אינוועסטמענט ביי די וועי נישט ווייל איך מאך אוועק א אינוועסטמענט פון א כולל אינגערמאן, נאר ווייל איך זאג דיינע ווערטער, דו האסט געזאגט אין די מעסעדזש שרייבסטו א כולל אינוועסטמענט וואס דו רופסט ריסק, זעהט אויס אז דו דרייסט דיך אין כולל, איך דריי מיך נישט אין כולל סאו ווייס איך נישט, אבער ס'זעהט אויס פון דיין רעדן אז דו דרייסט דיך אין כולל, דו זעהסט געוויסע נארישע אינוועסטמענטס וואס ווערט געטוהן צווישן אינגעלייט אין כולל, איי דאנט קנאו. איך ווייס נישט, איך זאג נאר דיינע ווערטער, סאו נישט חס ושלום זאלסט זאגן איך מאך אוועק א כולל אינוועסטמענט, א כולל אינוועסטמענט קען זיין זייער גוטע זאכן, אבער די גאול וואס איך פארשטיי אז דו האסט, וואס פאר דעם האסטו אפילו געקוקט אויף יענע זאך, איז דו האסט א גאול פון קענען אינוועסטן אין ריעל עסטעיט אן דעם וואס דו זאלסט דארפן זיין ביזי מיט עס. איידיעלי ניטאמאל איין נאט, איין שעה א טאג זאלסטו אויך נישט דארפן זיין ביזי מיט עס, און וועגן דעם ביסטו אנגעקומען דארט ווייל דארט זעט ער אויס א געוויסע זאך וואס דו דארפסט נישט זיין ביזי מיט עס, אבער לה' בידיעה זאלסט וויסן אז ס'איז דא נאך אסאך זאכן וואס דו דארפסט נישט אנקומען צו א זאך וואס איז אינגאנצן פרעמד פאר דיר וואס דו קענסט נישט קיינעם דארט, ס'איז דא אנדערע זאכן אויך וואס דו קענסט זיין אינוואלווד אין ריעל עסטעיט, וואס דו קענסט אינוועסטן אין ריעל עסטעיט, ס'איז דא געוויסע גרופס וואס דו קענסט זיין א חלק פון די אינוועסטמענט, און דו קענסט מאכן גוטע דו דילידזשענס פארדעם איבערהויפט אז דו פארשטייסט אין ריעל עסטעיט, קענסט דיך נאכפרעגן ביי אנדערע מענטשן וואס זענען דארט, קענסט זען וואס מען טוט אן דעם וואס דו זאלסט דארפן זיין אינוואלווד אין עס, און ס'קען דיך על פי רוב ברענגען סאך בעסערע רווחים ווי די וואס דו האסט גערעדט דא. די זאך וואס דו האסט דא געברענגט, וויפיל איך האב פארשטאנען עס נאכן ריסערטשן איז, ס'פשוט א זאך וואס מען קויפט פאר דיך א הויז און מען מענעדזשט עס פאר דיר און טאמער עפעס גייט ראנג איז עס דיין פראבלעם אויב ס'גייט גוט איז עס דיין געין. ס'איז דא אנדערע זאכן וואס דו קענסט זיין אביסל מער דעווערסיפייד, נישט אז דו קויפסט דיך דיין הויז און פערטיג, נאר ביסט אביסל מער דעווערסיפייד, ביסט אביסל מער אין גרעסערע דיעלס, ווען דו האסט א דיעל וואס איז דא איין טענענט וואס ס'דארף זיך אויסארבעטן אלעס גוט כדי דו זאלסט פארדינען געלט, איז עס א גרויסע ריסק, וואס טוסטו אויב דו פאלסט אריין מיט א שלעכטע טענענט, וואס טוסטו? דו פאלסט אריין מיט א טענעט וואס האט קיין גוטע ליגעל סיסטעם און ער קען דיך נעמען א רייט פאר די נעקסטע פאר יאר, וועסטו נישט קענען אפילו עוויקטן, וואס טוסטו אויב די מענעדזשמענט קאמפאני הערט אויף צו ארבעטן גוט, וואס טוסטו אויב די מענעדזשמענט קאמפאני קען זיך נישט קיין עצה געבן מיט זיי, וואס טוסטו אויב ס'איז נישטא קיין געהעריגע אינשורענס און חס ושלום ס'געשענט עפעס, ס'דא אזויפיל ריסק וואס ס'קען געשען, ווען דו גייסט אריין אין א גרויסע דיעל וואס איז פראפעשענעלי געמענעדזשט, דא הונדערטער יוניטס, הונדערטער טענענטס, זיי האבן א טרעק רעקארד, זיי האבן שוין זייער סטעף, זיי האבן שוין זייערע עקספענסעס אין פלאץ, זיי האבן די אלע זאכן אין פלאץ, איז סאך סאך גרינגער צו קענען מצליח זיין מיט אזא זאך, סאו אין מיי אפיניאן דאס וואס דו ברענגסט דא האט סאך מער ריסק ווי אויב דו טוסט עס אויף א אנדערע וועג, אז דו טוסט עס אויף אזא וועג וואס אונז האבן יעצט געשמועסט מיין איך אז ס'קען זיין סאך ווייניגער ריסקי. ווייטער. ביז דא איז מיין קאמענט, יעצט וועל איך צוריקקומען צו דיין שאלה. ביטע אדרעסירן די שאלה אויף גוט געלט, א גרויסן יישר כח נאכאמאל, א גרויסן יישר כח פאר אלע שיעורים ובפרט אז שם שמים שגר על פיך, איר מאכט א גרויסע קידוש השם מיטן דערמאנען דעם באשעפער כסדר. אקעי, ביז דא שרייבסטו, איך ענטפער דיר שכוח פאר די קאמפלימענט, הער, איך מיין, לאמיך דיר זאגן, אין מיי אפיניאן, אין מיי אנדערסטענדינג, אין מיי עקספיריענס, וואס איך האב צוגעזען, ס'איז נישט מעגליך אנדערש, אז דו רעדסט דיך איין אז דו קענסט אליין, באקומסטו אזעלכע פליקעס נאכדעם ווען דער רבונו של עולם לאזט דיך וויסן, אקעי, גיי, טריי דיך צו עצה געבן אליין, אבער ס'דארף קומען מיט א מורא'דיגע יסוד פון השלך על ה' יואבך אין דעם וואס דו טוסט, נישט השלך על ה' יואבך אה, און איך דארף גארנישט טון. דו דארפסט טון וואס דו דארפסט טון, איך רעד אויס אויב אויב דער רבי רב זיע ש הערט אויס מיין שיעור דא, דעמאלטס איך האב נישט גערעדט צו דיר, איך האב גערעדט צו אנוש תמ כמוני. נעקסט. אקעי, נו שרייבסטו פלעין אפאר פערזענליכע דיטעילס וואס איך דארף נישט אריינגיין אין דעם. אקעי, עניוועי, א ריזיגע שכח פארן ברענגען אזא שיינע שאלה וואס איך האלט אסאך מענטשן קענען בענעפיטן פון דעם, איך ווינטש דיך אן זאלסט קענען בלייבן לערנען און זאלסט האבן פרנסה בריווח עשירות אדירות מיט אסאך אמונה און אסאך בטחון און אסאך נחת און פיינענשל הצלחה אויך.